Aýlar! Taýýar boldumy dokumentler? Taýýarlap otyr.
Getir getir ýazyp oturma getir şu wagt getir. Bolýa hemem. Ýazyp otyr näme işlediň şu wagta çenli? Tizle hiç durmady. Bolýa başlyk.
Ine başlyk. Bu dokumente diýen oku beýleki iki sany dokumente diýen. Haýsy biri başlyk irden bäri näçe sany dokument berdiňiz haýsy birini ýetişeýin. Ýedi uçup ýörüň sen näme işiň edeniň ok? Başlyk meniňem bir azajyk özümçe aladalygym bar, dertligim bar, sizem azajyk gaýrat edäý bolşunam. Eý maňa seň aladaňy bildirýän ýeri ýok-ow, işiňi et sen, işiňi! Şeýlemi? Da!
Bolýar, bor, Gurmat. Garaş sen ýadyr, ýetişmän git. Dokument göresiň gel-ä. Ine, bul irden beren dokumendiňiz, bul ýaňy Abet ýetişdir diýen dokumendiňiz, bulam ýaňy beren dokumendiňiz. Boldumy başlyk? Sen başk bilen nähili gürleşýäň? Nähili gürleşýäň?
Eý, sen arzaňy ýazdyrasyň gelýämi? Süýş bärik.
Düýnden taýar meň arzaň. Indi otur-da özüň işle. Aýlar!
Ýok, Aýlar!
Aýlar jan! Aýlar janmyşyn.
Sähra gaharly girýän. Seredem ewe. Öz bolup görüşüne isim mağır ya Isim mağır ya Bu yürüm ağlaya Yalanın Senden hiç behrit bolmasa Senden peyda gelmese Sana şu döwürde edil häzirki döwürde hiç kimden kömek yok ene ataňdan başka Allah saklasyn hudaýjan gora görsün ýöne Kynuna düşeňde, ýene-de ene-ataň gynanýar, ýene-de ene-ataň gol uzatýar. Başga dostuňam, joraňam, söýgüliňem, eger-eger hiç nemäň üzäý, tamaň üzäý. Şonuň üçin ene-atalarymyz baka gadyryny bileliň, Allajan şolaryň janlary sag, ömürleri uzak bolsun. Ýok wagty, ýok bolmagörsün, ýöne Ökünip aglanyň peýdasy ýok. Şoň üçin wagty çekmän başardygymdan size aýdyp bereýin. Göwnüňize ýarar diýip umyt edýän. Sizdenem etjek haýyşdym kim goşulmadyk bolsa maňa goşulyň günde şular ýaly täzelikler bir siz bilen gyzykly geçer ýalap. Başardygyňdan siziň öňüňizden çykyp duran laýk basyp kommentariýa ýazyň. Kanala baş sala. Ýa. Ýaşyň geçdigiçe goýulýan eken aňam Dogry ýokdur panyda ýalňyşy ýok ynsanam Käte şeýle kör bolýa saýgarman dosty duşman

Sowat, agaran saçlary, ýüzündäki ýygyrtlar, wagtam sebäpdir welin, buňa has bir günäkär. Şonuň üçin gadryny bileliňkini dirikä ýitirensoň tapylmajak ene-atadyr ýeke tä. Başardygymdan ýerine ýetirdim. Birazajyk ýaňy düzemsoň azajyk kynrak boldy.

Düýnki diýjek sözüme saýt däl barada biram aýdaý özüň barada. Men asy beýdip näme oň muň nemesini edip beýdikam tiktoga çykyp ýören däl. Görýänem dälsiňiz ýöne şuňa jogap bermesem bolmaz diýip özüme döwdüm. Sebäbi näme? Sebäbi Men kiçilikden, okuwçy döwrümden başlap Said Däli, Esbitir şolary diňläp, şolardan motiwasiýa alyp, şolardan bir ylham alyp, özüm reper boldum, dogry zat dogry aýdaýyn. Onsoň indi men häzir. Allaň bir beren bir Alla gülüp bakyp men şolardanam geçip şolardanam ökde bolup ýyldyz bolup reper bolan bolsam men şolar kyklajak ýaly şolara hormat doýjak men näçe ýokarda bolsamam şolaň ýanyna özümi pes tutjak. düşündirip bilendim diýip umyt edýän. Menä meň özüm işim bitirim ýene-de bar on bäş ýyl geçsin Saýk dädiň aýdymlaryny diňläp şony has öz ýüregine ýakyn görerler on bäş ýyl geçensoňam bar ýigrimi ýyl geçensoňam ýöne Aýdaýözüň aýdymlary on ýaly bitmeýär. Sebäbi ol birhili her ýyl bir zat ýüregiňi küýseýär. Mysal üçin bir ýyl näme o bir liriki aýdym bir ýyl neme aýdym moda bolup gitýär. Ol hem şoňa gabat geldi-de moda bolup gitdi. Düşünýäňizmi? Iki müň dokuzdan bäri Aýdaýözüň rep okaýan. Saýt dälem bar ondanam aşakda ýöne şondan şu bada çenli şo saýt däliň aýdymlary diňlenýär bir zat çykarsa näme çykarsa şony diňleýär ýediden ýetmişe ýöne aýdaýberim iki müň dokuzdan gelip ýigrimi bir ýigrimi iki ýigrimi üçdir däl köp alamda üç ýyl içinde şu şu derejä geldi galanam ikisine de hormatym bar ýöne. Nemet garyşdyrmaň diýende garyşdyrmaň. Her kim öz ýerini bilsin, şonda gowy bolýar. Meniň oňa-da nemä bahylygym ýok, oňa-da nemäm ýok, ýöne bir kiçilikden diňlän adamlarymyzy hakyky aga ak, gara gara diýip başaralyň näme bolsa-da. Köp köp sag boluň. Dostlar hemmeşiňize salam soň siz bilýänsiňiz tiktokda glavnymyzy iki sanak reper alyp ýatdy iki sanagam däl bir sanak saýk dälä dis atýalar dara saýk dälä türkmen repiniň ilkinji türkmenlere rep getiren ilkinjileň hataryndan getiren adam türkmen repinde öz ýoluny adyny sungatyny goýup giden adam galybersede old school ol adamlara dis atmak hormatsyzlykmyka diýýän eýleki oglanjyk bar şoňa dis atýan. Neme, neme, o dereje ady bilemok. Karimmi, Keremmi, dört gözlüje bar-a, gözüne äýnek dakyp ýören. Nämedäý, aýdaý özüň. Ol oglanjyk çykyp, oňa dis atýar. Aýdaý özüň, sen-ä git, harasat, diýdi, şoňa meňzeş, şoňa meňzeş. Meň bilen ýaryşsana, men saňa bir studiýa tapaýyn, saz sözi tapýan, meň bilen ýaryş, men saňa dis atyp görkezeýin. Biz bilen ýaryş, oldskullara näçün degýäň, ýaşululara näçün degýäň? Saýk däl diýlen adam türkmen repindäki hit bolan aýdymlaň fidinde ba, y oňa ondan daşary hem halkyň, ýaşlaň ýüreginden çykmajak konkretny aýdymlar, ýadyndan çykmajak konkretny aýdymlar goýup gitdi. Sen çyra däl, men çyra, ondan soň Bolmaýyn eýesi taýynyň, bo. Aýdaý özüň sen zizanus edipsiň öýdýän ýalňyşmasam Mara Kassum Malakkal toýa gidip Iki üç sanjagam aýdym çykaryp soňda uje iň ulusyna dalaýaň ýuwaşjadan harasat diýdi şoňa meňzeş şoňa meňzeş öz deňiň bilen oýna diýara şoňkarak öz deňliň bilen oýnabera oýnuňy. Beý diýsem men saýkdälin gowy gowy görüp ölüp oň fanady bolup ýörendir öýtme men iska muslimiň fanady türkmen repini iska muslimiň öňüne hiç kim geçiremok ýöne barybira aýdaý özüň bilen saýkdälin birek birege deňemäň özi bir akylsyzlygyň alamaty meň pikirimçe sebäbi başga olar ikisi başga başga ugra. O geler gelmez saýk dälä ýapyşmak näme diýmek o bratok özüňe gelläro. Wah çykarýan aýdymlaňňa düşünsek diňlejek biz soň soňundanam aýdym çykaranoksyň täzeden könä salam diýen sen dis at Soňundanam aýdym çykaran bolupdyr täzeden könä salam bir sözünede düşünmedim karol diýýämi bir zady karalewa karona diýýämi karonany a prinsesalar geýýändir birinji bilenä ony aýdaýynä ikinji bilenem saýk dälä sataşmak seň ureweniň däl neme jan. Gözlüklijem, aýneklijem. Şoň üçin öz uroweniň bilen boluber, saýyk dälä, iska muslima garaşyp ýörme. Aýdymlaryny gowy görýän dälsiň, zat edýän däl, priznawaýt edýän dälsiň, barybir sataşjak adamlaň däldir hudaý bar. Özüňe gel. Gün öňňun aýdym aýdyp başlan toýa gatnap ýören dört gözli ikisini deňeşdirip bolmaýar brat. Özüňe geläý sen, kyn görmeseň. Gidip çaýyşaý sen. Men senem ýigrenemok ýa senem sungatyňa hormatsyzlyk edemok, ýöne barybir

Ana şoňa gaty uly hormat goýýan arada bir iki sanjyk rebini diňledim we şygyr et. Bir bir iki gün galymy taşlap gezýän, bilýän gowy özüňe gowy iş edýän adamlary görýän we biraz neme edýän. Sussuň asla. Şon ýaly bolýar. Sebäbi şol o dünýä baryp gelýän bir nemesi bar, rebi bar eken hem aýalyna, gelinine ýazan zady bar eken gowy gördüm.